Moien a wëllkomm bei engem neie Let's Play mat MRSAu hir hei um Team Lëtzebuerg hire Youtube Channel. A wéi der et wësst spille mei am Kader vun Hashtag 25 Joer Pokémon déi éischt Generatioun mat Iech duerch. a wëllkomm bei Folg Nummer 15. Jo, wéi der et wësst, si mer jo lescht Kéiers, respektiv hat ech iech jo just gewisen, wat geschitt, wann ee sech hom besige léisst. Mer waren och soss nach dozou komm, hei an de Pokémon Center ze kommen, virun dass et eriwwer war. Eis Pokémon si geheelt, dat heescht, jo, mir ginn eis elo eis Revanche huelen beim Gary. Jo. Trëppele mer dann einfach elo emol gemittlech de gewinnte Wee bis dohinner. Trapen erop. Äh, wo war dat elo? Ähm, nee, nach eng Etage méi héich. Äh, voilà. Elo hei erober. Äh, ech meng den war net besiegt, kuck mal. Voilà. Ech weess et, deen hat mer lo net. Maache mer deen dann elo mol ganz séier. En huet jo soss 3 Pokémon, wéinst dem Eie fir eisen Turtok. Voilà, den éischten ass scho fort. Setzen den Hypno. Dee maache mer och ganz séier. Voilà. An, oh cool, en neie Level bäi. Mer kënnten erëm am Radical. Dann maache mer erëm dat selwecht. Voilà. Do hu mer en. Ok, da musse mer jo elo just. Oh et. Nee, jo dach, dat ass just hei. Mer mussen hei an de Portal eragoen. Voilà, da si mer hei erëm beim Garry. Äh, kucke mer soss eis Items. Mir hunn u sech keng kaf, mee voilà, ech wollt soss kuerz erëm driwwer kucken. Ok. Ok, na ja, da maache mer de Garry. An da géif ech soen, maache mer de Garry och e bësse ganz spannend. An zwar. Ah, ech spillen einfach esou als hätt ech nach e klengt Kand an da weisen ech iech wéi spannend déi Matcher kennen nach ginn hei mam Garry. Fänkt dann elo direkt u mat sengen Taubers, ech gi soen deen rappt mer einfach direkt a Stécker.

Lo de Garados. Ah komm. Ah. Ja. Mm. Ah komm, lass mal da einfach mal sinn. Okay, et hëlt. Net ze lescht ewech. Haten mer lech emol e Volltreffer. Ween gewënnt als éischten? Sou knapp war et. Ass dann den Tour de la Sorte. Oh nee, elo hu mer et e bësse méi spannend duergestallt. Dat solle mer elo huelen. Komm mir kucke mol eng Kéier mat sengem... Ah. Schued. Dat wollt ech elo net direkt maachen. Sinn elo sécher na... Voilà. Hunn dat scho bal geduecht. Ok, jo dann huele mer einfach mol de Relaxer.

Ech gi soen, datt probéieren mer Schaufler einfach erëm anzesëtzen. Oh Konfusioun, hm mol kucken op mer dat, ok dann setze mer Schaufler u, ah mies, mies, mies, mies, dat ass elo schued, maache mer d'Spill nach e besse méi spannend. Jo dann huele mer de relaxe, et bleift eis just nach de relaxe Rohr an de Knopf an, wa mech richteg erënneren huet en och nach Genesung gemaach. Setze mer him erëm Kopfnues, Aussetzer, ah nee de Kopfnues, ok Verholung, ok wisou net, voilà. Voilà de Garry säi leschte Pokémon a mir hu just nëmmen nach zwee Pokémon. Natierlech typesch erëm Eegelsamen an fir eis d'Energie ze klauen. Mir si jo scho vergëft an en plus kréie mer dann d'Energie geklaut. Wéi gesot, dat sinn zimmlech gutt Kombien. An erëm Kopfnuss. Wéi sot ech, man dat dote richteg spannend dës Kéier. Dat dës Kéier ass et richteg richteg spannend. Dat an erëm. Tip top. Dat ech hat nach ni esou e spannende Pokémonskampf. Voilà, Relaxo ass fort an elo hu mer just nëmmen nach eise Knofenser hei op Level 20, dat Bisaflor huet u sech dat duebelt a keen Trank krut. Bisaflor, wat mir hunn nach net wierklech gemeet. Probéiere mol eng Kéier mat Schlafpudder, nee ok, dat wierkt net. Sécher, dass et net wierkt? Probéiere mer einfach nach eng Kéier, nee ok. Jo dann einfach zerschneiden, et ass jo och soss e Blat gegringst, zack dann e puer mol zerschneiden an et misst klappen, ausser hien erwëscht eis, nee e Giftpudder huet bei eis keen Effet. Ah wow, wéi gesot dat ass wierklech e mega knappe Match. Hei komm komm komm, et feelt net méi vill, wann e weiderhin seng Taktik net ännert an op. Giftpuder bleift, dann hu mer e besiegt. Déi lescht Attack, komm! Nee, nach eng Kéier, nach eng eenzeg. Top! Top! Mir hu grad bewisen, dass et u sech bei Pokémon ni richteg op d'Level ukënnt, mee haaptsächlech éischter op eng Strategie, wat mer elo jo hei haten. an mir hunn de Gary besiegt mat eisem Knof Hanse op Level 20 respektiv elo Level 22 an den entwéckelt sech wow ok kréie mer elo endlech Ultrigaria tiptop. Cool. Ech freeë mech. Hu mer elo eise Gerry hei op besiegt. Jo, genau wéi e seet. Ok, da geet e scho mol an d'Pokémon-Liga. Mir maachen nach de ganze Rescht hei, fir en dass mer kënne goen. Ok, Dankeschön. Ja, genau. Um. Ah, cool. Mir krute gerade Lapras geschenkt. Ne, gehen wir Kirschspitzen um. Okay. Das, das ist wirklich mega live, gentil von dem, wie das mal hier Silco retten kommen. schenkt hien eis Lapras, dass en ebe bei eis méi a Sécherheet ass par rapport bei hinnen. Cool, kënne mer deen duerno Surfer bäibréngen fir, ah dir wäert et gesinn. Gi mer dann elo mol hei erover, ok mir hunn en Trainer, dann gi mer elo ganz séier eis heelen an da komme mer erëm zréck.

Wann mer schon hei sinn, dann huelen mer och direkt ganz séier hei e Pokémon mat eis, und zwar den, neen, d'Tauxigal hun mer ewech, den Nidorina, wann ech den Dieren hat nach virdoen, esou, genau, hei ass en, huelen mer dee mat, huelen mer och nach e Mondstein eraus, ech weess nämlech leider net, ob ech en an der Täsch hun.

Gesäit sech richteg cool aus. Voilà, an da gi mer elo ganz féx erëm zeréck bei den een Team Rockets Géigner. Voilà.

Voilà, lo nëmmen nach hei d'Dier opmaachen. Bingo! Voilà, ass op. A voilà, hei hu mer schonn direkt den Giovanni, eise zweete Kampf mat him.

E bësse méi erwaart. Also ech hu beim, ech weess, ech hu beim Gerry soss ronderëm geblödelt, mee ech hat, respektiv ech hunn d'Impressioun, als wär de Gerry méi staark oder méi taktesch gewiescht als elo hei eisen Giovanni, géint dee mer fir d'zweet grad gewonnen hunn. Wéi gesot, ech mengen him wäert dann net sou vill un Team Rocket leien, well soss hätt en mech jo hei besiegt. Ok, léisst en se endlech. Ok. Ja secher déi. Bon. Gi mer dann elo mol eng Kéier bei de Virsëtzenden. Dee wäert sech och elo nach erkenntlech bei eis weisen. Wat gëtt en eis dann? Cool! Mer kruten de Meisterball. De Meisterball ass u sech den eenzege Ball an der ganzer Pokémon-Serie, Saga, deen et esou kéint huelen, deen eng honnertprozenteg Fänkquot huet. Dat heescht dee Ball schéisst dat op an de Pokémon bleift dran, egal wat fir e Pokémon. Also egal wat fir e wëlle Pokémon, wuelverstan. Bréngt elo näischt engem Pokéball zu engem dat ze geheien wou Trainer ass. Jo u sech si mer elo hei fäerdeg, mir hunn Team Rocket besiegt, gi mer just nach e bëssen hei ronderëm, man mer nach e bëssen op. Hei kéint Mais u sech heele loossen. Da musse mer nämlech net méi op de Pokémon Center zeréckgoen. Schwätze mer einfach mol eng Kéier mat hir. Euh, ok. Hallo? Ah, ok, da wäert se eis just heelen, soulaang d'Team Rocket heibannen ass. An eemol, wa se fort sinn, wäert se eis net méi heelen. Maache mer hei mol op. An da géif ech soen, maache mer eis awer esou lues awer sécher fir hei eraus. Äh, ech gi beim Treppen erof. Äh, ah komm, wa mer schonn hei sinn, maache mer einfach och hei mol op. Kucke mer, wat et hei nach ze bidden huet. Wat hu mer hei? En Item, wat mer leie gelooss hunn. Therm maache mer hei mol op. Schon ëmmer ze vill wann dann all Kéiers Bingo do steet. Portal, wou komme mer am Portal hin? Ah u sech an déi Etage erop, da kënne mer einfach weider erof goen. An nach eng Etage. A voilà, scho si mer heiannen. Wéi gesot war ass séier gaangen. Zimlech interessant war natierlech, dass mer Lapras geschenkt kruten. Witzeg war och de Kampf dee wou mer ronderëm gebluedelt hu beim Gary. Wär en eng reell Persoun wär ech schonn ugeknéckst datt mer en mat eise Knofenza besiegt hätten. Mee jo war u sech witzeg. E bëssen enttäuscht datt de Giovanni sech esou séier besiege gelooss huet. Wéi gesot d'Impressioun war bei mär awer datt de Gary scho méi staark war als den Giovanni. Mee bon. Voilà, elo hu mer e geheelt an da géif ech soen, gi mer neis hei duerch de Wee erop an da kënne mer endlech d'Arenaleiterin Sabrina maache goen, well déi kéinte mer eréischt just maachen, nodeems mer Team Rocket hei besiegt hunn, well jo Rüpel do virun der Dier stoung. Voilà, an da si mer hei an der Arena. An déi Arena ass witzeg, well hatt ass u sech Psycho-Trainerin. An fir bei hir ze kommen, hu mer jo déi Felder, déi Teleportatiounsfelder, wéi och scho bei der Silco. An hei gëtt et déck witzeg. Einfach de Géigen, also de Vis-à-vis, uhuelen, esou laang bis der beim Sabrina sidd. Dat ass esou en dommen Trick, deen ech mer säit menger Kandheet verhalen hunn, an dat funktionéiert u sech an alleguerte Versiounen esou einfach, permanent vis-à-vis an deenen doten eriwwer teleportéieren, bis et op eemol beim Sabrina steet. An ëmmer erëm an ëmmer erëm, wéi gesot, ganz einfach en Trick. Esou muss een och keng Tréine, voilà. Elo si mer beim Sabrina. Natierlech, et geet och méi séier, dat wëll ech elo net domadder ofstreiden, mee voilà, eis geet et, fir mech per se geet et net méi séier. Fir mech ass et u sech fir méi séier un d'Arena Leiteren ze kommen. wat jo u sech gemaach ginn ass. Voilà, hu mer hei eisen, elo sou ech, sechsten Arena-Orden. Hie sot, Psycho-Trainerin, dat heescht hei wäerte mer gréisstendeels alles vu Kadabra bis Simsalak gesinn, eventuell och nach den een oder aneren Traumato, dat gesi mer elo nach. Psychostrall. Hun mer hei mol den eischten Pokémon vun hier besiegt, Kadabra. An elo kënnt se awer mat engem Pantimos, deen mer nach guer net gesinn. Dat ass mengt ech den eischten deen mer dann elo gesinn. Setzen mer einfach mol eng Kéier eriwwer. Da geet et esou, setzen mer Schaufler an. Lichtbarriere bréngt der näischt. Ah, Konfusioun. Ah, dat kéint... Ah. Dat... Mer kréien d'Verkraftet. Zemools well mer en elo besigen. Voilà, dem Sabrina säin zweete Pokémon. A mer kréien e Level Up. Ah, en Omut. Ok, ok. Ja, dat ass eng ganz äh, interessant Wahl. Dann kommen wir holen einfach hei mal, wie ich so als Nido Queen. Und dann gebe ich so ein, benutzen wir auch Gifthorn. Könnt so ein bisschen schief ausgehen, wie das ein 8 Level über da ist.

An dann ja setze mer einfach mol e Bis an, kucke mer wat dat ofzitt. Geet? Ah Stachelspore, na gutt. Hoffentlech mécht de Bis an net seet dass e paralyséiert ass. An Bis, top. Ah sou wéineg, komm tackel. Ah ok kloer, da ass erëm typesch. Géigner. Knapsen den S virun dass de Pokémon besiegt ass. Nee, benotz den nach en Healer oder esou. Ah voilà, war mer verkomplizéiert. Ah, et gesäit net gutt aus. Mat e bësse Chance kéint dat nach. Top, voilà. Jo ma de Sabrina hiren drëtte Pokémon besiegt an elo kënnt dann hire Main Pokémon de Simsala. Kuckt mer einfach mol eng Kéier. Jap super Attack mécht en genee sou, dat ass jo erëm sou typesch. Voilà domadder ass eisen Turtok och besiegt. Wat kéinte mer elo huelen? Jo huele mer einfach de Relaxo. Deen huet eis bis elo schonn ëmmer des Ëftere gehollef an da setze mer och direkt Kopfnuss, wat zimmlech vill ewechhëlt. Nach eng Kéier Kopfnuss. Oh, dat war niewent nëmme ganz knapp. Da komm, komm mir setzen einfach elo emol Stäerker an. Also dat fannen ech emmer witzeg. Géif ee well mengen dass Pokémon besiegt ass, mee et ass wierklech just emmer nach ee Strech. Voilà, domadder hu mer dem Sabrina säi leschte Pokémon besiegt a mer kréien e Level up. Soumat hu mer dann eise sechsten Orden erkämpft. Eis et hat eis nach. Ok, dat ma och elo nach vun hir eng Attack. Ah, voilà, bis Level 70 gehorchen eis Pokémon driwwer net. Ok. Duerno ass dat do. Voilà, kréie mer vun hir nach eng TM, hir Liblings-TM, Psy-Welle. Ok, maja, wisou net? Ech freeë mech driwwer. Dat ass elo net wierklech eppes Spezielles als Attack, mee voilà, Psy-Bälle kann een ëmmer gäre benotzen. Genau fir d'Strömung. Voilà, dann gi mer elo erëm zeréck. Elo ass et egal, wou mer ginn, vu que dass d'Traineren eis. Ok, ech hätt geduet, soss do wär villäit ee fir direkt bei den Ausgang, well bei den neien Animatiounen, wann ech elo dieren ass, kënnt, taucht op eemol do een op, fir direkt beim Ausgang eraus. Gi mer einfach elo emol. esou eriwwer. Ech weess net ob dat och klappt. Ech weess dass wann s de erop erof gees all Kéiers bei dir vis-à-vis fir eran geet et mir awer esou fir zeréck. Ok ganz domm elo dat brauch mer schonn ze laang. Gi mer einfach jo gi mer einfach wéi mer et déi ganz Zäit gemaach hunn erop erof erop erof a fäerdeg. Das einfach den Trecker also dat verhalt den sech ich seit ménger Kandheet nie muss méi vergiess einfach muss zack schon dass der vun der Entrée bei dem Sabrina oder beim Sabrina bei der Entrée ouni mussen iergenden anere Géigner. ze gesinn oder ze kämpfen. Voilà, scho si mer bei der Entrée. Tiptop. Dat heescht, jo, mir hunn eise sechsten Arena-Orden. Da géif ech soen, maache mer eis elo mol en Awee fir erof bei de Pokémon Center, well mir wëlle jo séier duerch. Mir si schonn, ah, ech wëll net soen bal um Schluss, mee voilà, mir sinn, mir sinn esou gutt wéi, esou gutt wéi no drun. heescht mär huelen eis einfach elo mol eng Kéier rëm eisen Taubsi, wat mär setze just eis Nidoqueen erëm zeréck an dann huele mer eisen Taubsi dee ganz ënne läit. An dann. Deen Meroultigarea kënne mer dann och ewechgeheien, also net ewechgeheien, mee stockéieren an do huele mer Lapras mat. Lapras wäerte mer elo gebrauchen. Dir hutt jo virdrun an den Text vun deem een Här do gelies, e sot jo A op de Réck an domadder surfen. Ash Ketchum huet dat och gemaach, dat heescht, jo, mer kommen net driwwer ewech fir dat och ze maachen. Dat heescht, mer fléien elo mol eriwwer. zu do wou mär ugefaangen hunn, zu Alabastia. An da gi mer hei bei dee Floss, respektiv fir eis gesäit et hei ëmmer aus wéi e Floss, mee a Wierklechkeet ass dat schonn Zougank fir zum Mier. Dat heescht, dat wär éischter méi esou ee Strand. Léiere mer hei emol, nee, dat ass Stärke, dat ass dat Falscht. Gi mer hei, do ass den 3, genau, Surfer. Brénge mer hei dem Lapra Surfer bäi. Jo. Voilà. An dann gi mer bei Pokémon, wiele mer Lapra Surfen. Voilà. An da si mer am Waasser mat eisem Lapras. Hei op dëser Säit ass Wiss, do kënnt der nach Pokémon fänken, hei uewen op dëser.

Komm mir loossen et einfach sinn an ech géif einfach soen, mir maache Flucht. Wéi gesot, war souwisou just Level 10. A wat kréie mer elo? Erëm en Tentascha. Brauche mer net. Maache mer erëm Flucht. Voilà. An da schwammen mer weider erof. Ech weess, et gesäit zimmlech komesch aus, alles ronderëm nëmme blo. Dobäi ass alles nëmme Waasser. Mir sinn hei nämlech um Mier. Hei do ass hir e Schwammer, do ass nach e Schwammer. Weider erof. Ah, mä misste scho, ah voilà, hei ass schonn d'Stéck. An da si mer hei, ah cool, kuckt Iech d'Changement vun der Faarf. Zinnober rout. Wat steet hei? Zinnoberinsel Pokémon Arena um Pyro. Voilà. Si mer hei da scho mol direkt op der Zinnoberinsel. Eis Stadt. Leidenschaft. Genau. Dowéinst och déi Foarf. Wat hunn eis hei d'Awunner? Okay. Okay. Ja, dann gebe ich mal so an der Liste wird mal oder noch einmal machen. Mal mal bei dem Pokémon Center ist Pokémon hehlen. Ja, sind sie mal fit. Wiessele mer nach ne da ku man just op de Computer hei nach ass ne ass net verstoppte Computer ja dann.

An dann huele mer eis, hm hm hm, wat huele mer eis mat? Hm, jo, huele mer eis einfach d'Nido Queen mat, kënne mer se dann e bëssen trainéieren. Voilà, an soss huele mer näischt mat, well mer hu jo hei nach d'Méiglechkeet Pokémon ze fänken. Voilà, an dann géif ech soen, gi mer mol eng Kéier an d'Arena, mä kucke mol. Okay, d'Dier ass zou. Dann ass en eventuell hei niewendrun an deem heiten Gebai hei. An da gi mer mol einfach. Ah, fäerdeg. Okay, schued. Voilà, ech hoffen et huet Äech gefall. Falls jo, natierlech loosst e Like Vergiesst eis och net z'abonnéieren fir keng Folg ze verpassen an da géif ech iech soen, gesi mir eis bei der nächster Kéier. Äddi!